पार्टनर हाँ पार्टनर कहियो ना सोचे छियै कते दिन से एकोटा मुल्हा नहि फंसल हाँ यो पार्टनर सही बात कही छियै। देखियो पिछला साल हाँ एक आदमी के बेचने रही लोखा ठारी में जाकर तऽ दू रुपया जेब में आयल छल सही बात कही आ अखनी देखियो एकोटा पैसा जेब में नहीं है सोचलहुँ कि एगो सिगरेटो जे पीतहुँ हाँ ओहो ला पैसा जेब में नहीं है सिगरेट पीबै तऽ सिगरेट अहाँके मालूम नहि है कि बंद भऽ गेल छै सिगरेट सिगरेट बंद भऽ गेल छै बंद भेल छै ना हमरा तऽ पते नहि रहै अहाँ ना नहि करू अच्छा चलू छोड़ू सिगरेट मुल्ला भजियो ठीक है हाँ आ तकर बाद अपना सबके हाँ कोट पेंट हाँ एगो चश्मा लायब धत्तोरी के तऽ कोट पेंट आ चश्मा तऽ एगो देखियो आना करू कहियो ना देखियो एगो दूगो भजियो हाँ। ठीक ना सार के फेनो से बेचे के छै बेचे के ठीक ना चले के छै ठाढ़ी दारू पिए ला नहीं नहीं दारू बंद भ गेल छै नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद केने छै अहाँके मालूम नहीं है बॉर्डर जखुनते टपबे हाँ तखुनते थाना वाला धरि ला के बुझे छियै फाइनो काट दे आ जेलो में धऽ दे अहाँके मालूम नहीं है पार्टनर हाँ पार्टनर दारू बंद भऽ गेल छै हाँ हाँ भऽ गेल छै बाप रे बाप हमरा तऽ पते नहि रहए आइ दिनसँ हम कान पकड़ै छी जे दारू नहि पियब इएह दुआरे कहलहुँ अपना सबके कोट पेंट लै के छै हाँ। चश्मा पिन्हे के छै अच्छा आ मेला में जाके आइस मौज करे के छै सच है हाँ तना करू ने कोन झूला पे जेबै से मालूम की? यऽ राम हिलोरा पे राम हिलोरा पर हाँ यौ यो पार्टनर हम नहि झुलने छी ला- मतलब राम हिलोरा पर हम झुलाएब ना अपना साथे नहीं नहीं नहीं आना करू पार्टनर हां पार्टनर एक बेर जे हम राम हिलोड़ा पर जे झु- मतलब झूला झूलने रहू हाँ, कहियो से ना। तो हमरा पेंट में झाड़ा भ गेल रहा है तो नहीं के नहीं पार्टनर हम नहीं झूलब है चलू ना नहीं, नहीं, हम- जेबे चलू चलू मेले घूमे चलू मेला घूमे जेबै लेकिन राम हिलोड़ा पर हम नहीं झूलब झुलाएब चलू

कते धूप रहै कतहु दोकानो दौरी नहि देखे हियै देखे हियै कोइ मिलतै रास्तामे तऽ आ पूछेबै ककरो से कि दोकान केना रहै देखे हियै दूगो बौआके एहि साइड जाइ हियै ओकरे पास

कहलिए होटल नहीं है बा बड़ भूख लागल है हां छै ना बाबा पार्टनर हां पार्टनर जे चीज के इंतजार कर छलिए से तो भ गेल है तो मुल्ला पट गेले चलू आइ होटल में बेच देबे बाबा के बेच देबे चलू मेला देखे के चलू चलू बाबा हां बाबा बोल भूख लागल छ बड़ भूख लागल है खाना खेबा हां महीना से नहीं खेले छी भात चला चला चला चला तोरा खाना खिबै छै चला